Merci, Här President. De Mindestloun ass zu Lëtzebuerg net héich genuch. En ass net héich genuch par rapport zu den duerchschnëttleche Léin, déi zu Lëtzebuerg bezuelt ginn, an domat och net héich genuch aus dem Bléckwénkel vun der EU-Direktiv iwwert d'Mindestléin an Europa. Mee virun allem ass en net héich genuch, fir zu Lëtzebuerg en anstännegt Liewe kënnen ze féieren. Net bei deene Logementspräisser an och net mat deenen zousätzleche Steierkreditter a sozialen Hëllefen. Zum Ausdrock kënnt d'Diskrepanz tëschent de Liewenshaltungskäschten an der Héicht vum Mindestloun, wann een de Budget de référence vum Statec erunzitt. D'CSL huet sech d'Méi gemaach, an hirem Avis, fir deen op d'Joer 2023 ze simuléieren. Ausgoend vum Basiscalcul vum Statec aus dem Joer 2019. Dobäi kënnt si op e Montant vun 2.330 Euro fir eng Persoun alleng. Den Netto vun engem Mindestloun ass allerdéngs e gutt Stéck vun dëse 2.330 Euro ewech, wat näischt aneschters heescht, wéi dass dës Leit trotz enger Vollzäitaarbecht onfräiwëlleg Verzicht bei Basisbesoine mussen ausüben. Dës Leit sinn also dem Aarmutsrisiko ausgeliwwert. An de meeschte Fäll wäert sech dëse Verzicht bei de Liewensmëttel, der Hygiène oder den Ausgabe fir Kultur nidderschloen, well de Präis vun enger Wunneng oder vum Transport, falls een net mam Ëffentleche ka fueren, an dat ass leider de Fall nach op ganz ville Plazen, respektiv och wann ee Schichte schafft, kann een deen net benotzen, sinn net einfach esou ze reduzéieren. Dorunner ännert och dëst Gesetz mat der Upassung vum Mindestloun un d'Entwécklung vun de Léin aus de Joren 2020 an 2021 net vill. Déi 3,2 Prozent si besser wéi guer keng Opwäertung, dat stelle mir hei iwwerhaapt net a Fro a stëmmen och duerfir dësen Text mat. Mee och mat dëser Opwäertung an trotz Steierkreditter läit den Netto vum Mindestloun ronn 240 Euro ënnert dem Referenzbudget fir eng Persoun. Här President, ech erënneren dowéinst och gär un déi Debatt iwwert d'Mindestléin, déi ech am Juni vun dësem Joer an der Chamber hei gefouert hunn. Deemools hu mir eng Erhéijung vum Mindestloun opgrond vun de Krittäre vun der neier EU-Direktiv hei gefuerdert, déi beseet, dass en Dass een en dezent Liewe mam Mindestloun muss méiglech sinn a recommandéiert dofir de Mindestloun op 60 Prozent vum Meridiansalaire z'erhéijen an op 50 Prozent vum Salaire moyen. Deemools hunn eis den neien Aarbechtsminister an de Riedner vun der LSAP-Fraktioun erkläert, dass si der Meenung wieren, dass d'Upassung iwwert déi mir elo hei ofstëmmen am Prinzip géif duergoen fir sech mat der Direktiv ze konforméieren oder zumindest ganz no drun erunzekommen. Mir stellen awer elo fest, datt dat net de Fall ass. D'CSL mécht als eenzeg sech d'Méi, dat emol ze rechnen a stellt fest, datt de Mindestloun bei 54,9 Prozent vum Mediansalaire läit an eng Erhéijung vun 9,3 Prozent néideg wär, fir op déi 60 Prozent ze kommen. De Mindestloun misst domadder mindestens bei zirka 2.530 Euro leien. Dat deckst sech zimlech genee mat deem, wat mir deemools als minimale Montant genannt hunn. Geet een elo vum Salaire moyen als Referenz aus, misst et souguer eng Erhéijung ëm déi 15, ee Prozent, also 350 Euro méi si wéi haut. Mir bleiwen dobäi bei eiser Fuerderung, datt, fir datt de Mindestloun un de Salaire, Meridian gekoppelt gëtt an an Zukunft ëmmer dofir gesuergt soll ginn, dass dëse bei 60 Prozent vum Montant soll leien, deen am Virjoer als Salaire meridian bezuelt ginn ass. Deementspriechend soll dës Upassung vum Mindestloun och all Joers passéieren an net just all zwee Joer. Här President, ech wollt awer och nach just e Wuert zu der Haltung vum Patronat soen, dass dës net mat enger Erhéijung vum Mindestloun d'accord ass, ass zumindest net iwwerraschend. Allerdéngs versti mir awer och net ganz, wéi ee sech iwwert e Manktum u Main-d'oeuvre ka beschwéieren, wann ee gläichzäiteg net bereet ass, fir d'Leit, déi een esou dringend brauch, och anständeg ze bezuelen. Well loosse mer net vergiessen. Eng Opwäertung vum Mindestloun bedeit am Allgemengen och eng Opwäertung vun all de Léin an den ënneschte Lounschichten, wat natierlech och d'Beruffer an deem Beräich méi attraktiv maache kann. Wat awer besonnesch stéiert, ass hir ofschätzend Haltung, déi si de Salariéen hei entgéintbruecht hunn. Leit, déi an den Entreprisë schaffen an de Méiwäert schafen, ginn hei einfach just als Käschtefacteur ofgedoen. Dobäi ass d'Patronat de gréissten eigentleche Käschtefacteur fir de Staat an d'Allgemengheet ginn an de leschte Joren, well et ass d'Patronat, wat mat Aiden a Kompensatiounen, Stéchwuert Indexmanipulatioun, zougeschott gëtt. Ech wëll hei bemierken, datt nach laang net all Patron dës Aide braucht, mee déi, déi se brauchen, sollen se natierlech och kréien, mee et soll eben och hei sozial selektiv bleiwen, genau esou wéi et bei eise Salariéen ass. Ech soen Iech villmools Merci fir den Ulauschteren.
Merci villmools, Madame.